Ine, Pesah diýip atlandyrylýan Petir baýramy ýakynlaşdy. Ýolbaşçy ruhanylar bilen Töwrat mugallymlary Isany öldürmegiň ýoluny agtarýardylar, emma halkdan gorkýardylar. Şeýtan on ikileriň biri bolan Ýudas Iskariýodyň kalbyna girdi. Ýudas ýolbaşçy ruhanylar bilen serkerdeleriň ýanyna baryp, Isany nädip olaryň eline salyp berjekdigi barada maslahatlaşdy. Olar hem begenişip, oňa pul bermäge razy boldular. Ýudas olar bilen ylalaşdy we halk ýok wagty Isany olara tabşyrmak üçin amatly pursat peýläp gezdi. Pesah janlysynyň soýulýan güni, ýagny Petir baýramy ýetip geldi. Isa, Gidiň-de, biziň üçin Pesah naharyny taýýarlaň! diýip, Petrus bilen Ýohannany iberdi. Olar, Ony nirede taýýarlamagymyzy isleýärsiň? diýip soradylar. Isa olara, Şähere gireniňizde, küýzede suw alyp barýan bir adama sataşarsyňyz. Yzyna düşüp gidiň-de, onuň giren öýüne giriň. Onsoň öý eýesine, Mugallym senden şägirtlerim bilen Pesah naharyny iýer ýaly, myhman otagy nirede diýip soraýar diýiň. Ol hem size ýokarky gatda ähli zat taýýarlanyp goýlan giň bir otagy görkezer. Şol ýerde taýýarlyk görüň, diýdi. Olar gitdiler we ähli zady Isanyň aýdyşy ýaly tapyp, Pesah naharyny taýýarladylar. Nahar wagty bolanda, Isa resullary bilen saçak başyna geçdi. Isa olara, Men bu Pesah naharyny ejir çekmezimden öň siziň bilen bile iýmegi gaty arzuw edipdim. Çünki Hudaýyň Şalygynda Pesah naharyny iýmek üçin hemmämiz ýygnanýançak, men ondan gaýdyp iýmerin diýdi. Isa eline bir käse alyp, şükür etdi-de, Muny alyň-da, içiň. Size şuny aýdýaryn. Hudaýyň Şalygy gelýänçä şeraby gaýtadan içmerin diý-de. Onsoň çöregi aldy-da, şükür etdi. Ony döwüp, şägirtlere berip, Bu Meniň siziň üçin gurban edilýän bedenimdir. Muny Meni ýada salmak üçin berjaý ediň diýdi. Şeýle hem nahardan soň şeraply käsäni alyp, Bu käse, Meniň siziň üçin dökülýän ganym arkaly baglanyşylýan Täze Ähtdir. Ine, Maňa haýynlyk etjek adam meniň bilen bir saçagyň başynda otyr. Hawa, ynsan ogly öňünden bellenişi ýaly jan berer. Emma oňa haýynlyk edeniň halyna waý! diýdi. Olar muny kimiň etjekdigini biri-birlerinden sorap başladylar. Olar öz arasynda haýsy birisiniň iň beýikdigi hakda jedelleşdiler. Isa olara şeýle diýdi, Keseki milletleriň patyşalary halklara öz hökümini ýöredýärler. Ygtyýarly adamlary-da özlerini hemaýatkär diýip atlandyrýarlar. Emma siz beýle bolmaň. Araňyzda iň uly iň kiçi ýaly bolsun. Baştutan, goý, hyzmatkär kimin bolsun. Haýsysy has uly? Saçak başynda oturanmy ýa-da hyzmat edýän? Saçak başynda oturan dälmi? Emma men siziň araňyzda bir hyzmat edýän kimindirin. Başymdan geçiren synaglarymda meniň ýanymda bolan sizsiňiz. Atamyň meni patyşa belleýşi ýaly, men-de sizi patyşa edip belleýärin. Siz Meniň şalygymda iýip-içersiňiz we tagtlarda oturyp, Ysraýylyň on iki tiresiniň üstünden kazylyk edersiňiz. Onsoň Isa sözüni dowam edip, Eý, Simun, Simun, Şeýtan sizi bugdaý ýaly sowurmak üçin diledi. Emma Men imanyň kemelmesin diýip, seniň üçin dileg etdim. Sen hem bir wagt öwrülip geleniňde doganlaryňy kuwwatlandyr, diýdi. Petrus, Agam, men seniň bilen zyndana-da, hatda ölüme-de gitmäge taýýar, diýdi. Isa, Petrus, saňa diýýärin, sen bu gün horaz gygyrmazdan öň Meni tanamaýandygyňy üç gezek aýdarsyň, diýdi. Onsoň Isa olardan. Men sizi gapjyksyz, torbasyz we çaryksyz ýollan çagym kem zadyňyz barmydy? diýip sorady. Olar, Ýokdy diýip jogap berdiler. Isa olara, Indi gapjygyňyz bar bolsa, ýanyňyza alyň. Bir torba hem alyň. Gylyjyňyz ýok bolsa, donuňyzy satyň-da, bir gylyj ediniň. Ol ýazyklylar bilen bir saýyldy diýip ýazylgydyr. Men size diýýärin, bu Men barada berjaý bolmalydyr. Dogrudan-da, Men hakda ýazylanlar berjaý bolup barýar, diýdi. Şägirtler, Eý, Agam, ine, bu ýerde iki gylyç bar, diýdiler. Isa hem olara, Şol ýeterlik, diýdi. Isa daşary çykyp, hemişekisi ýaly Zeýtun dagyna gitdi. Şägirtleri hem Onuň yzyna düşdüler. Ol ýere baranlarynda, Isa olara, Synaga düşmez ýaly dileg ediň! diýdi. Özi bolsa olardan bir daş atymy çete çekildi-de, dyza çöküp, Eý, atam, eger isleseň, bu hasrat käsesini menden sowa geçir. Ýöne meniň islegim däl, seniň islegiň amala aşsyn, diýip, dileg etmäge durdy. Gökden bir perişde görnüp, ony güýçlendirdi. Ol agyr gama batyp, yhlas bilen Hudaýa dileg etdi. Isadan akýan der ýere damýan gan damjalary ýalydy. Dileg edip bolandan soň turup, Isa şägirtleriň ýanyna geldi. Olaryň uklap ýatandyklaryny gördi. Olar gaýgy-hasratdan ýaňa tapdan düşüpdiler. Isa olara, Näme üçin uklap ýatyrsyňyz? Synaga düşmez ýaly, turuň-da, Hudaýa dileg ediň! diýdi. Ol entek gepläp durka, bir mähelle peýda boldy. Onükileriň biri Ýudas mähelläniň öňüne düşüp gelýärdi. Ýudas Isany ogşajak bolup, onuň golaýyna geldi. Isa oňa, Eý, Ýudas! Sen bir ogşuk bilen ynsan ogluna haýynlyk edýärsiňmi? diýip sorady. Isanyň ýanyndakylar näme boljagyny görüp, Eý, agam, gylyç bilen uralymy? diýdiler. Olaryň biri baş ruhanynyň hyzmatkärini urup, onuň sag gulagyny kesdi. Emma Isa.

Onsoň Isa özüni ele salmaga gelen ýolbaşçy ruhanylara, ybadathananyň goragçylaryna, ýaşululara ýüzlenip, Näme üçin bir gozgalaňçynyň garşysyna çykan ýaly meni tutmak üçin gylyçly hem taýakly gelipsiňiz? Men her gün siziň bilen birlikde ybadathanadakam, meni tutmandyňyz. Emma indi bu pursat siziňkidir. tümlügiň höküm sürýän sagadydyr diýdi. Isany tutup, baş ruhanynyň öýüne alyp gitdiler. Petrus hem gara görnümden olaryň yzyna düşüp gitdi. Howlynyň ortasynda ot ýakyp otyrkalar, Petrus-da olaryň arasynda otyrdy. Petrusy oduň ýagtysyna gören bir keniz oňa içgin seretdi-de, Bu adam hem onuň bilen biledi! diýdi. Emma Petrus, Eý, zenan, men ony tanamaýaryn! diýip inkär etdi. Az salymdan soň başga biri ony görüp, Sen hem şolardan! diýdi. Emma Petrus, Gardaş, men olardan däl! Diýdi. Aradan bir sagada golaý wagt geçensoň, başga bir adam, dogrudan-da, bu adam onuň bilen biledi, sebäbi bu jelileli, diýdi. Emma Petrus, Eý, gardaş, men seniň näme aýdýanyňy bilemok, diýdi. Edil şol wagt, Petrus gepläp durka, horaz gygyrdy. Reb Isa gaňrylyp, Petrusa seretdi. Petrus Rebbiň, Horaz gygyrmazdan öň sen Meni üç gezek inkär edersiň diýen sözüni ýatlady. Petrus daşary çykyp, möňňürip aglady. Isany saklaýan adamlar ony masgaralap, urmaga başladylar. Gözüni daňyp, Hany, welilik et, seni uran kim? diýip soradylar. Ýene-de oňa ençeme hapa sözler aýtdylar. Daň atanda, ýolbaşçy ruhanylar we Töwrat mugallymlary halkyň beýleki ýaşululary bilen ýygnanyşyp, ony özleriniň mejlisine getirdiler. Olar Isadan, Bize aýt, sen Mesihmi? diýip soradylar. Isa olara, Aýtsam, ynanmarsyňyz. Sorasam, jogap bermersiňiz. Emma mundan beýläk ynsan ogly gudratly Hudaýyň sagynda oturar, diýdi. Olaryň hemmesi, Onda sen Hudaýyň Ogly-da? diýip sorady. Isa olara, Meniň kimdigimi özüňiz aýdyp dursuňyz. Diýip jogap berdi. Olar, Bize mundan başga şaýatlyk näme gerek? Biz muny onuň öz dilinden eşitdik ahyry! diýişdiler.